Mawɔe na. Papa, meyɔ ŋudzia be míaɖo adze vevi aɖe. Ee, enyae nye be enye nye didi be nàkpɔ ŋutsu nyui aɖe aɖe. Ee, enya nyui ɖo na dzuɖegblɔtɔ. Anɔ abe ŋkeke etɔ̃e nye ya, aƒetɔ hotɔwo, hotɔwo heya le asia godo afi ya tututu eeee… Ekua? Aa gbɔ dzi ɖi ma, gbɔ dzi ɖi magblɔ. Aa amewo ɖeko woku ku ŋuti ne ekpɔ ma ɖe ŋdi me kaka va yi ŋdɔkutsu me ko wobe aku. Ao meku nya o ɖe agbe nyae eeee. Ebe alee kpɔwɔe wò nuwɔnawo do dzidzɔ na ye ale gbegbe ta yedi be yeaɖe wo na ye vi Markus. Ke nye me, me, ame aɖeke mekpɔ nu nyui gbe kpɔ ko melɔ̃ na wo. Dede be lɔ̃ nu o. Melɔ̃ nu wo. Abe aleke nèlɔlɔ ge nu woe. Vava ame aɖeke mete vava ge abe be maɖe ye kɔ nalɔ̃ nɛ o ɖe, womɔ, menɔ gbe veve ɖe dɔ na wò. Mele be nàbia nye ŋutɔ gbã Be susu ke le asinye hafi nabee lɔ̃ nu. Papa nu me ma ema ŋu hã medzo dzi nam o. Nyemedzi mo, nyemedze shi hã o. Mawɔe na gbɔ dzi ɖi. Ne nyo ne ŋua, ye wo gbana ɖe ge me. Ne nyo ne woa, ye wo nyonyo num. Papa me nye ŋui ye nyo nam. Me nye ŋui ye nyo nam. Me ma yɔ ne la egee wo le. Nya nye me dze shi hã o. Egea nyɔnuwo le wo shi fima keŋ. Ye wo gbɔna nyanya enye ɖe ge. Ne gɛwo le ame gɛtɔ Marcus nye o ɖe? Papa, ame mete sɔsɔ ge ɖe dziwò la, mesɔsɔ ge ɖe dziwò. Ke ye mexe lɔ̃ nu wo xɔe. Papa, leke nèlɔlɔ̃ ge nu woe? Melɔ̃, mete lɔlɔ̃ ge nu wo ɖe? Ele be nàbia nye ŋutɔ gbã, ne mebe wò amehɛ me nudzrodzroa me ŋume dzodzi ne mɔ hafi, hafi nànye nya yi agblɔ nu. Ame aɖeke mete dzo tso kɔ tso afia, ya nye medze sii o, amewo le ɖevime goɖigoɖia ye ko mía katã míle. kɔƒea me ke wova dzo nya nye me dze sii o. Nyɔ ŋutsuwo fia ɖeko nyɔnuwo kɔ ŋkɔ gayɔ mee nya me na maɖeke gbɔnɔ ge yi ke nye me dze sii tsɔ megbe kɔ ŋm. Ta e. Ke agblɔ ne le mawe na e makusa elɔ melɔ eɖege. E ɖoto na si nyuie nya ya gblɔ me la ɖoko ne xɔ ga de me me nya gblɔ no ne tɔtrɔ ɖokuiwo trɔ a. Vava me be nyemama nye me ɖe go vava nye nue dzɔ fiae eŋku ʋuʋu ƒe ŋkeke me mi le lo ŋkue aʋu fiae maɖeke me ga nyo ŋutsu dzi ne via be ne ɖo maɖeke me ga nyo ŋuha dzi ne via be ne ɖo ame le nye ŋtɔ asinye me be maɖe ho maɖe le asiwo na be ya ɖe ho
ta ne wova gbe no be ye via me lɔ ta ne me kpɔ na ne wo nyo wo nyo no kɔ na gbe be ye me ŋka wo go vava ŋkee nye ŋu nue.

Metsi dzi ɖe ŋunye gɔ̃ hã nya be amee menye o. Mano fofoa gbɔna va.
Ɖeviwo te woe zɔ. Yo.
Esi le te o.
Ele aƒea me. Mele aƒea me.
Oh.
Agbe ŋu aka.
Ah, yevuwo be le ke miawɔ ge. Hmm. Kaka me la. Ah, miaƒea me. Edɔ.
Ɖeviwo.
Wole.
Atɔnyo. Wodɔ. Nɔviwo dɔa. Woli. Asi. meyɔe nu enu he gbɔetɔ ne nye kɔkpɔ ma manye be amee menye alo ma nye hã ma ye hã nabui be amee yenye alo amee yeyɔm. Mekpɔ nu ɖe nyigba tutu nu hã o. Ɖeviwo te ɖe asi Mawue na ŋu. Mawue na nye menya nu ke fu ɖem o. Ŋdi yae meyɔ vinye e aƒetɔ hotɔ. Eya le asia to afi ya. Ye koe be yeƒe nu dzɔ nya kpɔ yeƒe nu do na dzidzɔ ne ye. Yeaɖi ne ye vi Markus heya dɔ wɔm le egɛ le banka banka aɖe le gɛ tututu. Enya ko meyɔ vinye ŋdi ya gblɔ na ko vɔ. Medze agɔ. Mawue na dzi. Mawue na be ya yekpɔ ŋutsu be yeaɖe. E, ɖewoe nye be yewo gbe viwo ame aɖeke mega ŋutsu tsã ne yewo ko ye ko nye ametsi bliboa katã me nɔ anyi ɖe afi ya hetɔtɔ le ɖokui me. Wonyi ne be aleke? Nana be ŋutsu ma nye hã mekpɔkpɔm.

Fike fike ya na kɔ nya toto me. Tia be wo ŋutɔ wo dzi wo ɖokui. Ne ŋdi kɔ ba kɔm be mu nu ɖo gana yo. Eble ɖokui.
Eɖege.
Maku sa ye ko ɖego le. Mawe na nya nye dzi me ye dzi mu. Mekpɔ mo. Kana gbe be ya ye ma de maku soa. ketɔ bubu ye ko adzi aƒe dze ɖe afi ma. bubu adzi.
Bali ne yi nɔ ata. Etie.
Menɔ nu tsɔ. Ne kaka kɔ nye nyi ge. Ne ɖi ha kɔ ha nye nyi ge. Ewo gbe viwo kɔ. Ne wokpɔ dan ku na ma kɔ ha. Ne wo ya gbe ɖi kpɔ ko ko nɔ nɔ me trɔ na. Enye nu enye dan ku na. Ŋutɔ be gaxɔe nye yi. Ye ga nye nua ka. Menya la. Yenya la, yenye danku nɔ. Edzi me nya dzɔ ŋutɔ. Eya me blina egbe mo. Ya godi mo nana. Ee, yenye danku nɔ. Ya ne ɖu wò kɔ gbɔtɔ edo ge me. Ya me ɖu ame aɖi sia me. Ya ɖi sia me nye gbɔtɔ la dome. Yenye danku nɔ. Gado dzoe ŋdi ya wò nane da ɖi asi ele ɖokui aɖe nua? Efo dzogbɛ aɖe da ɖe afi ma. Ke ekui nɔ nenɔe gbɔa?
Afi ya mele fia nuɖuɖua ŋutɔ hã.
Megato eya ƒumawo susu naneke nawɔ wò.
Ɖu nu loo. Eye ŋutɔ eƒe ŋgɔgbe ko azɔlia le. Aa, ele gbɔ.
Mɔda nye ƒodo gbɔ tsona. Ke nya va ge ɖe dzodoƒea kpɔ be nya va axe zã xa. Mm, ele vevie. Mage ɖe dzodoƒea. Yo.